Gudden Owend bei Dikrich TV, haut vum Chantier. Mir sinn hei an dem fréieren Hotel Beau Séjour op der Esplanade, deen elo zënter enger Zäitche schonn komplett renovéiert gëtt. An e puer Méint nämlech, da soll hei e ganz neien Hotel opgoen, deen dann den Numm Esplanade droen dierft. Wat een do erwaart, dovun konnt ee schonn de leschte Mount sech eng kleng Idee maachen.

D'Geschichtenerzielerin Poti Lotti hat eis et jo schonn am Summer ugekënnegt, datt si sech wéilt hei zu Dikrech néierloossen. Abee, dat ass elo geschitt, an zwar am Geschichtecafé Bons Ënnen, Bons Uewen. E Café littéraire fir Kanner, sou presentéiert sech de Projet vum Charlotte Reuter op der Nummer 5 op der Esplanade. Am Fong geholl ass et awer vill méi wéi dat. Dat wat d'Philosophin a Geschichtenerzielerin do zënter der leschter Woch ubitt, ass e ganzt Haus fir d'Fantasie unzereegen an dobäi och nach eppes Gutts ze drénken an z'iessen. D'Iddi ass jo, jo, et kann ee sech eppes Guddes, am léifste Bio, lokal Produit, huelen fir z'iessen a fir ze drénken. An dann kann een sech op déi verschidde Raimlechkeeten zréckzéien. Dat heescht, hei ass zum Beispill dem Fotté Lotti säi Salon. Hei ass e bësse méi chic. Mee hei hu mer och ee flotte groussen Dësch, wou ee ka Gesellschaftsspiller spillen. An dann hu mer och nach op dësem Stack ee Butzesall. Dat ass fir déi vill méi kleng Visiteuren, déi kommen, déi sech dann do wuel fillen. Um Stack driwwer fënnt een dann zwee Liessel, wou ee sech net nëmmen fir ze liesen zeréckzéie kann, mee wou an engems och nach d'Sënner solle stimuléiert ginn, fir nach besser an eng aner Welt versat ze ginn. Am Bonsënnen, Bons uewen, soll een sech et kënnen ronderëm e Buch oder e Spill op dräi Stäck verdeelt sou richteg gemittlech maachen. Extra bezuele muss een dofir net. Dat heescht, et funktionéiert sou wéi ee Café, et sinn deenen Consommatiounen an déi aner Aktivitéiten, déi sinn dann à part ze bezuelen. Sief et eng Geschichtekëscht, déi bezilt een dersonner, mee am ganzen Haus sinn awer och genuch Saachen eigentlech, datt een net muss eng Geschichtekëscht elo sech obligéiert fille fir esou eng ze huelen. Also den Accès un d'Bicher ass ëmmer gratis, den Accès an d'Bibliothéik, an d'Hausbibliothéik ass gratis. D'Kierf, d'Bicher déi dorëmmer stinn, déi kann all Mënsch huelen, do gëtt et kee Supplément ze bezuelen, nee. De Bon Sënn, Bon Suëve, riicht sech u Kanner vun zwee bis 12 Jor an Elteren, besonnesch där mat klenge Kanner, déi hei d'Geleeënheet kréien hire Kanner a flottem Environnement eng Geschicht virzeliesen. De Café littéraire versteet sech nämlech op kee Fall als Crèche. Ech stellen de Leit och zur Verfügung dat, wat hir Kanner brauchen, fir dono déi Geschicht souzesoen ze vererbeschten. Dat sinn zum Beispill kleng Steng, déi ee kann huele vun de Personnagen an der Geschicht, oder hëlze Männercher, oder vläicht och einfach elo e Playmobilsmännchen. Mee et geet einfach drëms, datt d'Mamm dem Kand eppes liest an d'Kand, Spillt dem der Mamm dono d'Geschicht zréck. D'Sicht soll een ee ganz interaktiven Austausch sinn, wann een seng Zäit hei zesumme verbréngt. An dobäi wäert hei dann och ëmmer mol nees de Personnage Potti Lotti opdauchen. Donieft sollen eng Partie Aktivitéite fir déi méi grouss Kanner ofgehale ginn, Schreifatelieren zum Beispill oder Bichercluben. De Bonn Sënn e Bonn Suerwe soll awer och en Treffpunkt fir erwuesse Liesrate ginn, déi hei moies an zwee verschiddene Sproochegruppen zesummefanne kënnen. Dëse Café dierft deemno net nëmme fir eng gutt Lektür, mee och nach fir vill Gespréich suergen. Ech hoffen, ech hoffen wierklech, datt et och ee Lokal gëtt, wou Elteren, déi vläicht doheem sinn a Kontakt sichen, well se och am Congé parental sinn oder am Congé de maternité, datt dat hinnen een Espace gëtt, wou se och kënne Leit treffen an enger Zäit, déi awer net ëmmer esou einfach fir jiddwereen ass, ze iwwerwältegen. Datt dat ee Lokal gëtt, wou ee kann aner Mammen treffen an aner Pappen. Covidbedéngt soll de Bons ënne Bons uewe fir den Ufank awer mol nach zäitlech limitéiert sinn an ze consomméiere gëtt et den Ament och nach näischt. Trotzdeem kann ee schonn elo soen, datt dëst e Café wéi keen aneren am Land wäert ginn. De kreativen Dekor, dee kann een iwwregens och kafen. Domat sollen dann d'Aktivitéite vum Haus finanzéiert ginn. Also. Gitt den nächste Weekend roueg mol laanscht luussen. Virun zwee Deeg konnt iwwregens och déi nei gemeinsam Ausstellung vum Militärmusée a vum Geschichtsmusée hei zu Dikrech opgoen. Eis zwou schloen Dierfer soll jo déi Zäit vun der Rekonstruktioun nom Zweete Weltkrich erëmginn. Laang an opwänneg waren d'Recherchen dofir, déi lescht Woch dunn awer endlech konnt alles en place gesat ginn. 2019 schonn haten de Benoît Niederkorn vum Militärmusée an d'Karin Welter vum Geschichtsmusée mat hire Recherchë fir hir gemeinsam Expo Eis zerschloen Dierfer ugefaang. Ufank Dezember 2020 du konnt alles fäerdeg opgeriicht ginn. Mir wollten dotëschent schonn eng Kéier am Mee opmaachen, Jo, an du war awer nach alles duerch de Lockdown hifälleg ginn an elo hu mer der e bësse méi spéit opgemaach, wat net verkéiert ass, well dat huet engem dunn awer nach enke Rou gelooss fir Recherche ze maachen, fir nach Saachen nozesichen. Am Endeffekt versicht ee jo ëmmer dat Gutt ze gesinn, war déi Saach ganz gutt ausgaangen. Hei elo gesi mer déi Responsabel vun der Expo bei der Mise en place an der aler Laurentiuskierch, wou jo besonnesch déi Dikkrecher Geschicht nom Zweete Weltkrich soll beliicht ginn. An ze erzielen gëtt et dobäi sou munches. Tatsächlech si bei de Recherchë vill interessant geschichtlech Informatiounen an och Geschichten zesummekomm, déi an Interviewe mat Zäitzeie festgehal goufen. An zu den Interviewen, dat war immens flott. Dat war och erëm net ganz einfach wéinst Coronazäiten. Dat heescht, dowéinst ware mer och erëm frou, fir eng Kéier e bësse Loft ze hunn. An ech muss soen, d'Leit waren esou léif an et war esou flott, fir mat hinnen ze schwätzen. A mir hunn déi Saachen am Fong ganz modern opgeholl, an zwar mat engem QR-Code. Dat heescht, och d'Leit, déi elo d'Ausstellung kucke kommen, kënnen dat ganz gerecht zu dëser Zäit maachen. Si huelen hiren eegenen Handy. Si gi virun de QR-Code an da kënne se dat do nolauschteren. Besonnesch fir déi Dikrecher dierft dës Expo also zu munch flotten Erënnerungen an awer och Entdeckunge féiere vun Tatsaachen, déi si sou nach net kannt hunn. Och wann zur Zäit keng Visite guidée stattfannen, sou kann ee sech an dëser Expo dach awer gemittlech an ouni Zäitdrock 70 Joer zeréckversetze loossen. Am Militärmusée iwwerdeems gëtt déi ganz Zäit vun der Rekonstruktioun méi national beliicht. D'Zäit nom Krich huet vill Facetten, de Retour vun de Leit, déi am Krich am Asaz oder op der Flucht waren, d'Versuergung vun der Populatioun, déi rëm huet misse garantéiert ginn, den Deminage an esou weider. Virun allem awer kann een am Militärmusée déi original Maquette vun der Iechternacher Basilika bewonneren, déi symbolesch fir d'Enn vun der Rekonstruktiounszäit steet. Wou 55 dunn nei agewiehe ginn ass, war dat am Fong déi Zäit, wou gesot ginn ass, d'Rekonstruktioun ass fäerdeg, och wann een am Landschatsbild gesinn huet, datt dat net de Fall war, mee alleng nëmme schonn, wou decidéiert ginn ass, datt dat den Objet phare ass fir d'Ausstellung, well mir hunn nämlech d'Maquette dervun erëmfonnt, an dat ass d'original Maquette, wéi 1947, de Staatsarchitekt ebe wollt presentéieren, wéi se giffen d'ganz Basilika erëm nei opbauen. An déi hu mer ebe wuertwiertlech um Späicher vum Paschtouer zu Iechternach erëmfonnt. An dee war wierklech ganz houfreg drop, eis dat zur Verfügung ze stellen. An et ass wierklech e flotte, flotten Objet. Awer och soss huet een am Militärmusée vill Interessantes iwwer déi ganz Period vu 44 bis 60 ze entdecken. A kann een sech och esou richteg an d'Atmosphär vun där Zäit afillen. Déi ganz Ekipp aus dem Militärmusée ass do ëmmer mat Häerz a Séil am Asaz, fir richteg kleng Kulissen hierzestellen, déi engem och ouni Visite guidée e flotten Abléck an d'Nokrichszäit hei am Land ginn. Mir ginn natierlech och de Wee, datt mer probéieren, d'Saach méi public um Internet ze maachen, fir déi Leit, déi elo grad net kënnen dohinner kommen. Dat heescht, mir maachen op Facebook eng ganz Serie, ëmmer mat verschiddenen Artikelen iwwert d'Objeten, iwwert Dokumenter oder och einfach iwwer Interviewen vun deene Leit, déi dat nach materlieft hunn, bis hin zu, datt mer och iwwerginn, eben eng ganz Bildgalerie anzeriichten, datt een sech d'Saache kann wierklech um Site ukucken, bis hin eben, wéi mer et eben och an der Ausstellung, also an der Aler Kierch gesinn hunn, datt ee mat QR-Coden ebe schafft an ee sech d'Videoen ënnerwee kann am Fong eroplueden. Also emmer mol nees op der Facebook-Säit vum Militärmusée eraluussen. Hei gëtt dann och ugekënnegt wann erëm sollten Visite guidée méiglech sinn. Déi ganz Expo dauert jo schliisslech nach bis de September 2021. Jo, bei mer do ass elo den Organist hei vun Dikrech an och aus der Philharmonie, den Maurice Clement. Gudden Owend. Gudden Owend. Jo, mat der Kultur, do war et elo a leschter Zäit e bësse roueg ginn. Ech mengen, mir hunn elo d'Expo gesinn, déi konnten nach virulafen, Concerte ware keng. Du hues dech awer trotzdeem net zréckgeluecht a relaxéiert dann? Bah, effektiv, Concerten, déi si méi duerfteg ginn déi lescht Zäit, mee d'Kultur, de Mënsch, den Artist un sech, dee lieft jo weider an dee pulséiert weider kulturell, och wann e sech manner ka weisen. A bon, dofir ass och Zäit fir CD'en oder nei Opnamen op de Marché ze bréngen an dat hunn ech gemaach. Dee leschten CD, dee mer erausbruecht hunn, dat war virun zwee Joer. Dat war den Disque Confluence, dee mer hei zu Dikrech opgeholl hunn op der neier Uergel. An deemools ass et och drëms gaange fir mat deem CD déi nei Klangfaarwen, all déi Méiglechkeeten, déi dat neit Instrument mat sech bréngt, ze weisen. An deen neien CD, deen elo am November erauskoum, Deen hunn ech net eleng gemaach, mat engem ganz gudde Kolleg, mam Adam Rixer, deen Solotrompetist ass am OPL. An dat Ganzt heescht Spiritual? Dat Ganzt heescht Spiritual Quest. An ursprünglech hat mer och wëlles, deen CD hei zu Dikrech opzehuelen. An dat ass awer elo zesummegefall mat dem Anniversaire vun der Philharmonie an dem Anniversaire vun der Uergel vun der Philharmonie, 15 Joer. An du hu mer geduecht, well mer allen zwee och e Been an der Philharmonie hunn, Hien als Trompettist am Orchester an ech als Organist maache mer dat an der Philharmonie. Lo kann een iech zwee awer ganz geschwënn schonn hei zu Dikrech zesummen erliewen, wou der dat Ganzt presentéiert och. Ganz genau, mir hate wëlles elo am Dezember den éischte Concert eigentlech no dem CD-Release hei zu Dikrech ze maachen. Dat ass elo vertagt ginn aus deenen übleche Grënn an voilà. Mee ech hoffen, datt dat elo no der Chrëschtvakanz kann am Januar stattfannen. Soubal mer gréng Luucht kréien, hu mer dann och direkt en Datum an da gëtt deen annoncéiert. An da wäre mer ganz frou, wann d'Leit kéimen. Si brauchen och net ze fäerten, well ech mengen, et ginn net vill Plazen, wou et manner geféierlech ass, sech unzestiechen, ewéi an der Kultur, am Theater, am Kino, an de Kierchen, an de Concertssäll. Also doheem ass et sécher méi geféierlech wéi do. An ech weess och elo schonn vum Hierscht hier, datt Leit, déi op déi éischt Concerte erëm koumen no no Mäerz, am Fong déi immens frou si wa se erëm kënnen esou eppes mat erliewen. An dat ass en Erliefnis, wat een net kompenséiert kritt um Computer oder op Internet.

Also ech muss soen, ech hunn och de ganzen CD hunn ech mer ugelauschtert. Dat Ganzt ass jo eng spirituell Sich am Fong geholl. Ech hunn et fonnt wéi e bësse wéi eng Rees. Du bass esou matgeholl ginn duerch d'Welt, hu Stied viru mer gesinn, och duerch d'Zäiten. Also wierklech interessant. Majo, da sinn ech ganz, ganz frou, well dat ass dat, wat mer wëllen erreeche mat deem CD. Et si ganz vill CD'en, Opname mat Trompett an Uergel um Marché an deen heite setzt sech vläicht e bëssen of domatter, well et keng Arrangementer sinn. Oft sinn CD'e mat Trompett an Uergel oder Repertoire si Saachen, déi barock Concertoe waren, ursprünglech fir Orchester a Gei, déi dann arrangéiert goufen. An dësem Fall ass dat net de Fall. Also mir hu lauter original Wierker drop, dat heescht Wierker, déi am 20 Joerhonnert an am 21 Joerhonnert komponéiert goufen an am Fong wierklech da complémentaire sinn zu deem Repertoire, deen een am Ouer huet, wann een un Uergel an Trompett denkt. Well hei si mer net an der Brillanz. mee éischter an an der Sich an éischter an den an mi an anere Faarwen. Also et ass net esou gëllen a sëlwereg wéi een sech dat virstellt bei Trompett an Uergel, mee et ass méi méi beschaulich, et si méi méi meditativ vläicht an et ass eng Rees an et kënnt een vun den Däller op d'Gipfelen an erëm zréck an dofir eegent sech och déi ganz speziell Akustik vun der Philharmonie ganz gutt. Och fir d'Uergel anescht virzestellen, wéi ee se gewinnt ass, mat all senge Schattéierungen. An och den Adam hëlt eng Panoplie vun Trompetten op do, mat ganz verschiddenen Dämpferen a Klangfaarwen. An et ass eng Sich no Klangfaarwen och eigentlech. Wann elo Leit interesséiert sinn, déi net wëllen bis de Concert waarden, den CD kritt een ze kafen wou? Den CD kritt ee selbstverständlech ze kafen a mir hoffen, datt en och vill kaf gëtt. An bon, natierlech kritt een en um Internet, mee déi Leit, déi wëllen en direkt hei kréien, kréien en an de Librairien am Raum Dikrech-Ettelbréck an och awer beim Syndicat zu Dikrech, Syndicat d'Initiative, dee wann d'Leit hinnen en Mail maan oder uruffen hinnen se och heem schéckt. Also bestëmmt en flotten Chrëschtkaddo. Ech hoffen dass dat mam Concert dass dat dann nach klappt am Januar. Soen dir Merci. Majo ganz gären. Den Adventshopping hei zu Dikrech ass jo schonn de leschte Weekend lancéiert ginn, wou d'Geschäfter sonndes op haten. Awer och den nächste Weekend erëm ass grousse Chrëschtshopping ugesot, mat ënner anerem och enger Nocturne. Also onbedéngt notéieren!

Besonnesch a punkto Kleedung huet ee jo ewell e richtegt grousst Ugebuet hei zu Dikrech, zwee nei Pop-Up-Shoppen, zwee Couture-Atelieren an divers aner Boutiquen, net manner wéi Zéng Textilgeschäfter kann een well hei an der Stad fannen, an dat laascht an der Rei, dat ass de Four Foclam op der Liberatiounsplaz. Wëllkommen an eisem neien Buttik Four Glam hei zu Dikrech. Ech sinn d'Nadia Oliveira, ech sinn Associée an mäin Mann Marques Pedro ass de Gérant vun onsem Buttik. Onsen Dreem mam Forglam huet am Dezember 2017 ugefaangen. Dir kennt eis och vläicht schonn, well mir waren an der Rue Stavelot hei zu Dikrech an säit engem Mount an hallef si mer hei an der Groussgaass zu Dikrech. Mir presentéieren Iech Kleeder fir Dammen, Hären a Kanner. Kannerkleeder déi ginn vu 4 Joer bis 14 Joer an bei den Hären mir hunn eng Gamme méi casual, bësse chic och a fir d'Dammen och esou an där selwechter Gamme. Dir kënnt eis och gären am Facebook suivéieren. All Woch maa mer Neiegkeeten, ëmmer 10 bis 12 Artikelen ongeféier. Do kënnt der e bëssen de Genre och kucken. Mir schaffen haaptsächlech och mat portugisesch Marken, déi a Portugal och produzéiert ginn. Och eng ganz gutt Qualitéit. Do hutt der och d'Méiglechkeet kucken ze kommen. Mir sinn den 18 Dezember fir Nuetsshopping op bis 20 Auer. An de Sonnden si mer och op vun 2 bis 6. Elo am Moment déi schlecht Zäit dobaussen hunn, mir kënnen eis awer och schéin undoen fir doheem mat der Famill ze feieren. An vläicht och eng gutt Occasioun fir nach e klenge Chèque cadeau fir engem eng Freed ze maachen. Bei eis fannt der och nach vill Accessoiren fir engem eng Freed ze maachen an och Masken. Kommt gären mat der ganzer Famill, ech sinn all Deeg hei fir iech ze beroden. Giff mech ganz vill freeën. Merci, bis dann! D'Keramot an der Groussgaass ass schonn ewell 10 Joer hei zu Dikrech etabléiert an d'Besëtzerin Elfie Heinrich ass frou dee Choix gemaach ze hunn. Mat de Joren huet d'Clientèle nämlech zougeholl an entretemps kommen d'Leit aus dem ganze Land bei si akafen. Moien, ech sen d'Elfie Heinrich a ech sen Inhaberin vun der Boutique Cara Mode an der Groussgass 9 an Dikrech. Ech se zënter bal 11 Joer hei, dovu 5 Joer hei an der Groussgass. Ech se ganz houfreg u frou, datt ech nom Confinement erëm ufänke kunnt un duerft. Et war e ganz gudde Summer. Dat ass och énner anerem de villen Attraktiounen un Aktiounen ze verdanken, déi déi Dikrecher Union Commerciale fir hir Geschäftsleit organisiert huet. Dat muss mol eng Kéier gesot ginn. Zu meiner Boutique. Ech hu Saachen, deelweis bis Gréisst 60, ech hunn awer och vill a Gréisst 36, 38, 40. Et së vill speziell Saachen derbäi, déi net jiddwereen huet. Dofir hunn ech och alles nur een oder zweemol. Mir hunn och Accessoiren, Poschen. Schals, Händschen, Mutzen. Ech hunn och ganz toll Masken, verréckt Masken, Masken fir de Wanter, bequem Masken, speziell Masken. Do ka mer, do muss mer sech selwer décidieren wat mer do. hëlt. An dann ass nach ze soen, dat ech all 3 Woche spéidestens en fast nei Kollektioun hunn, well ech jo alles nur een oder zweemol hunn. Dofir wier et ganz interessant emol eranzekommen un ze kucken. Mir sinn all Dag op vun 10 bis um 6 Auer owends, toujours duerch och an der Mëttesstonn. Ech giff mech freeën, wenn der mol eng Kéier laangst keemt. En Boutique Cara Mode, Groussgaass 9 an Dikrech. Vléit bis geschwinn. Merci. An eiser Serie Dikrich kacht, do huele mer iech haut mat an de Café Mich an der Foussgängerzon. D'Cheffin, déi hei selwer hannert dem Gartdëppe steet, huet neierdéngs eng ganz nei Formule vun Iessen, déi ganz der Zäit ugepasst ass. Moien, ech sinn d'Simone vum Café Mich, Dikrech. Mir sinn hei an der Fussgängerzon Nummer 8, rue de Brabant. An eis gëtt et schonn säit 24 Joer. Mir maache ganz vill Lëtzebuerg Saachen, sou wéi Wäinzoossiss, Schwéngsbrot a traditionell Plaen wéi Kniddelen zum Beispill. Awer mir hunn dëst Joer och ugefaang vegan ze kachen, grad an där Zäit wou elo alles zou war. Do hu mir Plaen à emporter gemaach an do ass dee vegane Plat immens gutt ukomm. Et gëtt elo bei eis vegan, vegetaresch an déi Saache mat Fleesch. Haut hunn ech geduecht stellen ech eech ee Plat vir wou ech schon öfters gemaach hunn. Dass een indeschen Lënsecurry mat roude Lënsen, mat Geméiss, mat Zwiwwelen, Knuewléck, indesch Gewürzer. Also ech man Olivenualeg an een grouss Pan oder an ee grouss Dëppen, da ginn Zwiwwelen ugebroden an de Knuewléck. Duerno kommen d'Lënse mat dran an op d'Lënse maachen ech dann den Ingwer an déi verschidde Gewürzer. Dat ass e bëssen Affaire de goût, wéi vill Chili een dra mécht, Curry oder och verschidden indesch Mëschungen. Dat kann een e bëssen selwer erausfannen, wat ee gär huet. Dann gëtt dat alles eng Kéier ugebroden, sou wéi bei engem Risotto ginn déi Lënsen och eng Kéier gutt duerch geréiert. An wann déi gutt ugeréiert ginn, dann duerno kommen d'Muurten mat drop. Déi ginn och eng Kéier kuerz mat ugebroden, net ze fest, an da gëtt ofgelaascht mat dem vegetaresche Bouillon a mat der Kokosmëllech. Da man ech e bësse Salz dobäi, ech huelen ëmmer grafft Salz, wou onbehandelt ass, wou nach alles Guddes dran ass, Mineralien an alles. An dann gëtt dat e bësse lues kache gelooss, sou 10, 15 Minutten, dertëschent ëmréieren, och wéi bei engem Risotto. Bis d'Lënsen mëll sinn. An zum Schluss schmaachen ech nach eng Kéier of op genuch Salz ass, genuch Gewürzer dra sinn an op d'Lënsen och schéi mëll sinn. Voilà, an dobei zervéiert ee Reis an et kann een och nach gutt Flaadebrout dobei zervéieren, dat schmaacht och ganz gutt. Dee vegane Plat deen ech euch haut virgestallt hunn, deen kritt der och bei eis als Menü, dat heescht dir kritt eng Entrée, dat ass dann meeschtens eng vegan Zopp, An en Dessert, dat sinn vegan Kuchen. Haut hunn ech elo ee Muertekuch gemaach, ee veganen. An dat kënnt Dir alles mat heem huelen. Dir kënnt natierlech och mol probéieren, dat selwer nozekachen doheem. Awer déi ganzen Zäit, wou elo zou war am éischte Confinement, hu mir ugefaangen, déi Saachen à emporter ze maachen. A mir hunn de Leit ugebueden, dass se hir eegenen Dëppercher matbréngen, esou dass mer e bëssen Offall vermeiden. A mir dat dann ofhëllen hei direkt an hir eegen Dëppercher. An neierdéngs hu mir och agefouert, dass mer och liwweren. Natierlech nëmmen Dikrech an Ëmgéigend. Awer dat hu mer elo ganz nei, dass ab 15 Euro komme mer och bei Iech heem oder bei Iech op de Büro an Dir kënnt alles mathuelen. Rufft eis un um 80 31 65. Mir maachen alles fir Iech prett, wann Der gär hätt, a liwweren Iech heem oder Dir kommt et bei eis sichen. Merci villmols. Heem liwweren, dat mécht iwwregens och de Metzler vun Dikrech, den neie President vum Lëtzebuerger Maarteverband, den Nofolger also vum bekannten Niki Kirsch. Deen huet sech elo neierdéngs hei zu Dikrech mat enger Metzlerei mat Partyservice néiergelooss. Gudde Moien, mäin Numm ass Buurg Jeff. Mech kennt der bestëmmt vun de Mäert. Mir sinn praktesch op all Maart hei am Land, ob dat elo hei, Am Norden ass oder am Süden? Stad si mer natierlech och. Och Muselgéigenden, wéi Réimech, Schengen oder Gréiwemaacher fannt der eis. Mir waren awer och ëmmer hei zu Dikrech um Maart. An neierdings hu mer awer och hei zu Dikrech Leuil Buttik. Dann hu mer elo säit dem éischten November vum Här Reckinger Paul, Firma Sachsen, iwwerholl. Hien hat. Hie selwer, de Paul, war 22 Joer dran a lo wëll en awer e bëssen an d'Pensioun goen an dowéinst hu mir et iwwerholl. D'Metzlerei Buerg gëtt et säit 2001. Do hu mer eng Camionnette kaaft an sinn op d'Mäert gefuer. An Tëschenzäit hu mer awer eng zweet Camionnette, déi vun Haus zu Haus fiert. An eise Pateservice hu mer natierlech och ausgebaut. An dem Pateservice maache mer duerch d'ganz Land, ob dat elo hei am Norden ass oder méi am Süden. An do kritt Der och vun deem, wat Der wëllt, bis wat Der braucht. Ob dat elo e kale Plat ass oder fäerdeg Menüer. Hei zu Dikrech am Buttek hu mer de Gilbert an d'Heidi an ech och selwer, déi ëmmer do si fir iech, fir eis all Wënsch ze erfëllen a mir freeën eis op äre Besuch. Merci! Äddi! An domat geet eis Emissioun vun haut op en Enn. Nach stinn d'Feierdeeg net grad virun der Dier. Wann der also nach wëllt e bëssen Chrëschtshopping maachen, da kommt roueg mol bis op Dikrech. Hei gëtt et op alle Fall genuch ze kucken an ze schmaachen. An duerfir loossen ech iech och zum Schluss mat engem flotten Cocktailtipp vum Dikrecher Barkeeper Clément Elly. Ech fir mäin Deel wënschen iech ganz schéi Feierdeeg, e gudde Rutsch a virun allem bleift gesond bis dat anert Joer.